npp uk elections yi me nua baabiara ne declare ne support ɛma obiara nanso no amansan fm deɛ me declare ne support ɛde ama no me nua bɛma amansan wɔso wɔ ɔkɔ merton kings chairman mefrɛ no busaa no ɔsɛ abaawa ɛyɛ ampa nti no me declare me support. Megyina Abawa Radio adwumayɛfoɔ nyinaa nan mu, yɛn nyinaa ɛyɛ adwuma wɔ Abawa Radio UK nyinaa no, yɛdeɛ support ma amansan, me nuaban ma amansan, sɛ woyɛ program biara no a, frɛ yɛn, yɛde ahoɔden, yɛn animuonyam, yɛn sika ɛba abɛtaa wakyi. Wo su ne wo bɛ nti no, yɛbɛtaa wakyi. Milton Keynesfoɔ, mmerɛ no du sɛ morekɔto aba no, Awurade mmue mo ani na momfa mo nsa ntim Ɛma yɛn nuabarima Amansan, baabi a na ɛpɛ kyɛw no, ɛfa ɛhɔ na momfa ntim. Ne su ne ne ban yɛ. Amansan yɛ adwuma bebree de aboa NPP UK branch ne Nana Addo Ladies. Enti me nuabarima Amansan, mengyina m'afidie kɛseɛ yi so na maka akyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ me ne m'adwumayɛfoɔ nyinaa abaawa radio UK yɛde kura yɛ support de ama wo yɛda ase stay blessed Willie Ho nie, NPP parliamentary candidate for Afram Plain South. Eh, me deɛ UK for mo election a moyɛ no, onipa baako pɛ a m'ani di n'akyi sɛ momfa kyɛ ma no ma no no. Eh, Indi Fatigabo Mike Osei Frimpong. Yes, amansan no no, mo de ma no a ne kyɛ sɛ moawie biribiara. UK for monyɛ wild na momfa ma no na ɔbɛtumi ayɛ adwuma no.
wɔn wɔ UK Merton Keynes mekyia wɔn wɔ wia wei megye di sɛ mo nyinaa mo ho yɛ ne nkanka MPP mpanimfoɔ a wɔn wɔ hɔ no ne din di wɔn nyɛmfoɔ Alasa MPP youth organizer wɔ Ashama ana wɔpɛ obiara ne mu popular radio studio caller MPP Mo nyinaa monim akoten a medi ama NPP. Mesra mo, menim sɛ mo ɔba abɛto aba, na deɛ mesra mo ne sɛ yɛn nyinaa yɛmmoa na yɛtu ma Owura Amansan Boafo, ɔbea a ɔde ne radio station aboa yɛn, yɛn nyinaa yɛnim yɛwɔ opposition na yɛfrɛ ɛhɔnom yɛ program. Mmra so sɛ yɛnhyɛ wo animuonyam, menim sɛ NPP yɛ deɛ, especially mo a mowɔ Milton Keynes hɔnom. Me, me endorse. Chairman Amansan sɛ ɔmba aba lead NPP branch ɛwɔ Milton Keynes. Me gyedi sɛ papa no ba a, ɔyɛ obi a ɔba boa party no ama party no asan atutu mpɔn ɛwɔ Milton Keynes hɔ no. Nti me de me ade si ade a mede to mo nim ɛwɔ UA. Me nim sɛ mo nso mo de hyɛ mo somfoɔ Alasan of Asham no, ɔnimnyamfoɔ. Me endorse Chairman Amansan. Nyankopɔn nhyira mo. Ɛwɔ sane sɛ ade si ade a mede to mo nim. Mo nim sɛ mo bɛ yɛ, mo yɛ so a, Nyankopɔn bɛhyira mo nyinaa bye bye yɛda mo ase.
Yoo abusuafoɔ NPP Merton Kings mo somfoɔ Nana Ama Serwaa na mekasa yi ɛɛ mekasa firi Germany ɛyɛ new elected National Women's Organiser a mewɔ Germany ha na na masɛe wo ara. Ɛna anwumerɛ mekyia mo nyinaa na m'ano gye sɛm ne sɛ, megyina hɔ a na megyina hɔ ma me ara me ba baako pɛ, Owura Nimuonyamfoɔ Michael Osei Frimpong. Michael Osei Frimpong yɛ NPPni ba mapa a wɔatwerɛ no support nyinaa ma NPP berɛ a yɛrebɔ ntoa no wɔyɛ adwuma kɛseɛ ma NPP aba ayie na aduru mmerɛ a yɛreyiyi mpanimfoɔ sɛdeɛ mo a monim no akonnwa tɔ a yɛpere ɛnti mebɛyi se mɛte keesifoɔ yi wɔpɛ sɛ moyi no sɛ ɛɛ NPP chairperson ɛwɔ Merton Keynes. Ɛno nti no, medi adanse akyerɛ mo sɛ, me Bryn Midro ba yi, ɔnim adwuma yɛ yie, ɔbɔ ne ho mmɔden yie, na deɛn na NPP bɛyɛ a ɔntumi mfa NPP mma power? Wayɛ n'adwene sɛ, momfa no ntra akonnwa no so as NPP chairperson wɔ Merton Keynes, na sɛ mode tra abandwa no so a, wɔde biribi biara a ɛnyɛ yie bɛto yie, nkabɔmu sononko, ɔdɔ sononko bɛyɛ adwuma wɔ party no mu. Na sɛ wohia mmoa nso so a, na yɛn wɛlfɛɛ nso so wɔbɛma no ayɛ adwuma. Wɔde nneɛma bɛtoto akwan mu ama paati no anya ne ntoma pa afira. Ɛno nti no, ɛberɛ a ɛduru sɛ mobɛto aba no, moto aba no a, monka ne bɛ yi o, sɛ wɔbɛtumi ayɛ adwuma no. Adwuma wura no no, wɔnim adwuma no yɛ. Wɔwɔ akwanya bebree a wɔahyehyɛ ato hɔ sɛ, sɛ mode no bɛtra akonnwa no so a, wɔbɛhyehyɛ ama no. Ɛno nti no, Monhonhon no bootu a, na monhunu sɛ Maake ɔsɛ Frimpong, wɔne na ɛbɛtumi ayɛ adwuma. Adwuma awura no no, adwuma no mmara so, ɛno nti ɛhia adwumayɛfoɔ ne wɔn a wɔbɛyɛ adwuma no ama NPP adi nkunim, ama Ghana adi nkunim, ama 2020 nso yɛatena abɛnwa no so. Ɛno nti meda mo ase sɛ m'anodisɛm yi mamfa anto fam na moagye ato mu no, yɛgye me ɔdɔ, mema mo nyinaa adwo. Yoo abusuafoɔ mema mo nyinaa kye ɛm sɛ obiara ho yɛ pamokyɛw kukurudu abusuafoɔ me nuanom kukurudufoɔ me a mekasa yɛfrɛ me Mrs. Dorothy Amanponsa Me na meyɛ Brɔahafo Regional Women's Organiser a meresan agyina bio sɛ yɛnto me so aba. Na mepɛ sɛ mebɛdi ɛyɛ Michael Osei Frimpong medi ne ho adanseɛ kakra. Michael Osei Frimpong ɛyɛ mo ara mode hyia a ɔno deɛ NPP no ɔfa ne sɛ ne honam. Na obi honam, obiara ni hɔ a ne honam nso so ɔtan ne honam. Obiara dɔ ne honam. Nti no Michael deɛ, deɛ wayɛ ne sɛ MPP no, ɛyɛ ne sɛ ɛyɛ ne honam nipadua no na ɛyɛ MPP. Nti ɔde ahyɛ sɛ ataadeɛ sɛdeɛ mo ara mo nim no. Ɛm sɛ akonnwa biara tɔ fie a, adehyeɛ a ɛwɔ fie no mu no yɛpere. Na Milton Keynes chapter no ɛɛɛ na ɛduru mmerɛ a mobɛyi mo chairman, mobɛyi executives. Ɛno na mede dwaatoa, kotosrɛ, ahobrɛasiem, ɔdom mede rebɛsrɛ mo sɛ, ɛse ahenefoɔ, mokɔ a monkae Michael Osei Frimpong. A mo nyinaa ne me nyɛ me yɛfrɛ no amansan boafoɔ adɛn nti na mete Ghana na amansan boafoɔ Milton Keynes foɔ nyɛ yɛ adeɛ ne yɛ yɛ na Ghana brahafo mede ma no bɛto mu mada roma amansan menim na menim ne da na deɛ kɔbaeɛ ne sɛ na mekyekyɛ megaphones bi ama me constituencies na mesrɛsrɛ Enti mewɔ hɔ da koro ara na menyaa kɔɔ. Na korɔ so yɛfrɛ no Amansan. Amansan boafoɔ. Na ɔwɔ UK, Milton Keynes. Ɔse, Mami, mahu sɛ woyɛ adwuma papa. Enti no, me deɛ deɛ mepɛ sɛ meyɛ ma wo ne sɛ, Mepɛ sɛ mebra megaphones no five na memmerɛ wo sika na mesɛ ɔhene mepɛ megaphones ɛne ɛtɔ na fa berɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔboa MPP deɛ na ɔboa me a mpanyam paa me ɔhɔ da ko obi afrɛ wɔ soma ma megyina sunwan na hene na mehu na mansan sɛ memfa megaphones bi mmerɛ wɔ maa metɔ firi Kumasi ɛna mede brɛ wo ei Aberanteɛ yi wɔnim me o. Ampanyampa a wɔde bae. Yɛde kyekyɛ maa constituencies. Na anadwo kokrokoo na wɔde kɔ campaign no. So mahu deɛ Brɔhafo yɛyɛɛyɛ. Wɔn a wɔboaboa yɛn nyinaa na kyerɛ sɛ amansan boafoɔ ɛka ho, ne mmoa ka ho. Na nipa bi sɛ yɛato ho akyɛ wɔ ne mu sei. Atenkensefoɔ mesrɛ mo adaworoma ma mo nsan ne ho. Na mode no di chairman no a, ɔwɔ anisoadehunu. Ɔbɛboa ma nneɛma asesa, ma nneɛma akɔ yie, ma mpuntuo aba yɛn nyinaa yɛn mu NPP foɔ mu. Mesrɛ mo, mo adaworo mo akotodwe gu fam. Monkae Michael Osei Frimpong mma me. Ɛtɔ so biom, yɛreyɛ campaign, ɔbaa Ghana, ɔbɛdii Brahafo one good week. Ɔse mese sɛ deɛ mpɛ sɛ ɔde me kɔ biara yɛ nkura nketewa no mu. Ansan hotel bills nyina la papa yi wama me antua bi. Ɔse na mebɛboa wo anaa sɛ mebɛbɔ wo ka. Nipa sei ɛne yɛde no yɛ kuo. Nipa sei ne yɛde no bu mma. Nipa sei ne yɛde no di adeɛ anim. Ɔyɛ selfless. Ɔnsisi nipa ɔnyɛ selfish. Nti mɛsrɛ mo. Ese aherefoɔ, monkae Michael ma me, na momfa no nni anim,
na Mede nhyira monto kɛseɛ de ade pa ma a ɛwɔ mo me ba no mu. nuanom adehyeɛ Nyame mma Meda mo ase, Onyame. ne Nyame akandifoɔ, de titiriw ne NPP mma. Ɛfrɛ me Michael Yaw Asuman Mensah, MC Ewutu Senya East, mekyerɛ Kasoa ne ne mpɔtam. Mesrɛ NPP mma delegates. So obibiara nto n'aba mfa mma Owura Michael Osei Frimpong aka Amansan Boafo na ɔbɛyɛ Chairman wɔ NPP UK Chapter. Abusua, mekae adwuma a me ne Owura Michael yɛeɛ amansan wɔ berɛ a na meyɛ Constituency Secretary. Na papa yi tumi yɛ adwuma wɔ UK wɔ berɛ a na waba Ɔbɛka yɛn ho wɔ Ghana na yɛayɛ Ghana nso deɛ yɛyɛ ara na ɛkɔdu baabi na ɔsan akɔ back to UK. Kyerɛ sɛ ɔbɔ back and forth ato sɛ na pɔwa no hia no. Abusua, adeɛ baako a ɛwerɛ mfi amansan boafo wɔ ho da ɛne sɛ mmerɛ a yɛtoo special vote wieɛ ɛwɔ Awutu Sanya East Kasoa na yɛkɔ bɔɔ dɔmpem ɛwɔ police station na yɛanya no nteɛ sɛ Mahama ne Charlotte Osei ne apolisifoɔ bi ayɛ baako sɛ nka wɔmmɛwia special vote no mu. Yɛkɔdaa police station for close to one week, ɛmu ntontom ne threats a MDCfoɔ de baa yɛ so. Nyame nkyɛ adeɛ abusua. Amansan gyina yɛ akyi pintinn ne yɛyɛ adwuma ama ndɛ Awutu Senya East. Ɔnɔb Mefisah Akum se 2012 yɛne Amansan yɛ adwuma na nka gap a yɛnyaeɛ no Ɛyɛ little over four thousand. Ɛnnɛ me ne wo kasa yi, adwuma a yɛne amansan nyina boom yɛɛ yɛ mesani ne mu ka ho ma wɔ haw a ɛne party mpanyinfoɔ yɛ ti gyina mu wɔ kaso a ama nnɛ yɛtwe NDC foɔ mu eleven thousand votes margin. Nanso wow! Amansan boafoɔ boaɛ ma ɔne Mister Nim nsa so ama yɛbɛtee radio station bi, online radio station a, a na yɛato ne din Ɔbatampa Radio. Na dwumadi a yɛde Ɔbatampa Radio diiɛ wɔ Ghanaian politics mu ansa na yɛto aba Nana Addo atumi abɛyɛ Ɔmanpanyin, ɛsɛ w'ani, ɛnsɛ sɛ woka. Nti deɛ meka kɔgye ara ne sɛ, Amansan Boafo no, ɔnyɛ obi a ɔte baabi na ɔno n'ano dɔ nwerɛ, daabi. Ogyina mu bi de ne sika, n'ahoɔden, ne biribiara, ne sunsum, ne radio station, asɛm a ɛbɛsi biara, na kyerɛ sɛ amansan rebɔ ho dawuro, na ɔinterview yɛn, na nneɛma a NDC foɔ de ahinta amansan yiyi pue, ɛsiane n'adwuma a wayɛ akyɛ ne ne connectivity a ɔwɔ wɔ Flagstaff House ne mmeammea bebree. Ɔtumi de information ba. ama yɛn nyinaa tumi ka etiri bom de yɛ adwuma. Nti sɛ nnɛ ne wapotam no afere no, ɔntiri sɛ ɔka hwɛ na sɛ nnɛ amansan boafo aba NPP delegates anim sɛ yɛnhwɛ na yɛnto aba mma no na ɔbɛyɛ chapter chairman NPP UK branch a, ɛm sɛ ɔdi sɛ ɔfa saa position no na ɔtumi de yɛ adwuma. Yɛwɔ one project bi a yɛyɛ na menim sɛ amansan bɛyɛ chairman koraa dɛ ɛbɛsan ayɛ simple koraa ma Awusu Sinyansifoɔ sɛ wabue NGO na me ne no mmienu yɛ ho adwuma a yɛne Milton Keynes Mayor ne mpanyinfoɔ wɔn reba Accra so amoa in the area of drainage Nso ɔn nim ne sɛ saa adwuma adwuma yi wayɛ bi wɔ ayi Boang Ahafo de bi afa Volta kyɛ sɛ Ghana fa no nyinaa mansan akɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ Onyankopɔn nhyira yɛ nyinaa mo to aba na mo nkae no na it is about time the party must recognize hard work Nyame nhyira yɛ nyinaa ɛhyi okay me apia na nkwa na ɛkasa yi wo deɛ meyɛ this audio ɛde akɔma me nuanom a wɔwɔ Milton Keynes Sɛ yɛn nua amansan boafo a yɛwɔ, minim no wɔ Amansan FM, me ne no ayɛ adwuma na me ne no adi nkɔmmɔ, me ne no ahyia Ghana nyinaa. Minim sɛ yɛn nua no yɛ obi a NPP ho dadwene da no so. Egye tom sɛ NPP ne paati a ebetumi de Ghana agyina yie ama nkyirimma. anya eh opportunity nti meyɛ audio yi na mede ama me nuanom a wɔwɔ Milton Keynes. Sɛ mate sɛ me nua no pɛ sɛ ɔba bɛkyɛ mo cha mo branch mo chapter no anuanom a mobɛto aba delegate a mobɛto aba megye di sɛ sɛ moto aba no ma amansan a ɔma obi biara nsa nsi fam sɛ moto aba no ma yɛn nua ɔsɛe Frimpong Ɔmma yɛn nsa nsi fam. Ɛɛ, asɛ Media man no, sɛdeɛ monim no, ɛnyɛ biribiara na ɛwɔ sɛ na ɔyi n'anim, na yɛnom a yɛde no yɛ adwuma na yɛnim deɛ na ɔreyɛ de boa. Yɛkɔɔ Ghana, yɛwɔ Ghana, MPP USA strategy a yɛde kɔɔ Ghana ne MPP all over the diaspora, ma sɛ moto aba no ma no a, Obi biara nnu ne ho. Minim amansan, mahyia amansan, me ne no adi nkɔmmɔ, me ne no anante, me ne no ayɛ adwuma bom on so many front. Ɛɛ, me din de Appiah Dankwah. Wokɔ WhatsApp a, wobɛhu me as Dada Pozo. Colorado chapter, I am the current vice chair. Ɛɛ. Deɛ mereka kyerɛ me nuanom ne sɛ, yɛpɛ nnipa a NPP, wɔdɔ party no de dɔ Ghana. Yɛpɛ nnipa a wɔdɔ Ghana, ɛno nti ma wɔde wɔn ho join NPP, nim sɛ NPP ne party a ɛbɛtumi de Ghana agyina yie. Amansan yɛ one of them. Amansan yɛ obi a minim sɛ ɔwɔ saa adwene ne akoma ne ɔdɔ no. Mertie Keynes, Mesrɛ mo, honourable delegate, sɛ abatoɔ no duru so na mo rebɛto a, mesrɛ mo, mo nconsider yɛn nua no, na moto aba no ma no a, mobɛhu sɛ ampa, moannu mo ho koraa. Na menim sɛ ɔbɛka bom ama all the NPP diasporans. Yɛbɛyɛ adwuma no abom, MPP UK, mobɛtumi ayɛ adwuma no abom abɛjoine MPP usa, Germany, all over the place. Rope a ɛbɛba yi, yɛbɛbɔ ho dawuro, yɛbɛyɛ ho adwuma na biribiara ayɛ kama kama kama kama kama kama. Nti me nuanom Merton Keynes, sɛ mote me audio yi a, na mo nua Appiah Danquah, MPP Colorado Chapter na me ne mo rekasa yi, a meyɛ member of MPP usa branch.